De earste brief fan Petrus. Hadstik ien. Fan Petrus, apostel fan Jezus Kristus, oan Gods útkeazen folk dat yn 'e frjemdte tahâldt en fersille is oer Pontus, Galatsje, Kappadoasje, Aazje en Bitynje, en dat troch God de Heit ornearre is om, hillige troch de Geast, nei Jezus Kristus te harkjen en mei syn bloed besprinkele te wurden, dat genede en frede jimme aloan riker jûn wurde mei. Heech te priizjen is de God en Heit fan ús Hear Jezus Kristus. Yn syn grutte barmhertichheid hat Er nije minsken fan ús makke troch de ferriezenis fan Jezus Kristus út de deaden. Sa hawwe wy in libbene hope en in erfskip dat net fergean, bedearre of ferwurde kin. Dat is foar jimme weilein yn 'e himel. Sa binne jimme troch it leauwen burgen yn 'e macht fan God, foar it heil dat no al klear leit om oan 'e ein fan 'e tiid iepenbiere te wurden. Dan sille jimme bliid wêze, ek al moatte jimme no faaks noch in koarte tiid troch allerhanne fersikings plêge wurde. Dat is om de echtens fan jimme leauwen te bewizen. Goud, en dat is fergonklik, wurdt lottere troch fjoer, mar jimme leauwen is helte mear wurdich. Dat bringt lof, hearlikheid en eare mei, as Jezus Kristus ferskynt. Jimme hawwe Him leaf, al hawwe jimme Him noait sjoen. Jimme leauwe yn Him, al sjogge jimme Him no net. En jimme jubelje fan in bliidskip dêr't gjin wurden foar binne, sa hearlik, om't jimme krije wat it doel fan jimme leauwen is, jim eigen behâld. Nei dat behâld hawwe de profeten mei ynmoed socht, doe't se profetearren fan de genede dy't jimme krije soenen. Se besochten út te finen op hokker tiid en omstannichheden de Geast fan Kristus yn har wol doelde, doe't Er fan te foaren al spriek fan it lijen dat oer Kristus komme soe en de hearlikheid dêrnei. It waard harren iepenbiere dat dat net foar harsels ornearre wie, mar foar jimme. En no is dat jimme fernijd troch de lju dy't it bliidboadskip brocht hawwe yn opdracht fan de Hillige Geast dy't út de himel wei stjoerd is. Dat binne dingen dêr't sels ingels graach ynsjoch yn krije soenen. Skerpje jim dêrom op en wês sober. Set jimme hope folslein op 'e genede dy't jimme jûn wurde sil as Jezus Kristus himsels iepenbieret. Jimme moatte om sizzen jaan as Gods bern, en net langer sile mei alle winen fan begearten fan eartiids, doe't jimme noch net wisten fan God en syn gebod. Mar wês hillich yn al jimme hâlden en dragen, lykas Hy dy't jimme roppen hat sels hillich is. Want der stiet beskreaun, Wês hillich, om't Ik hillich bin. Jimme sizze heit tsjin him, dy't elkenien nei syn dieden oardielet sûnder ien foar te lûken. Libje dan yn earbied foar him salang't jimme yn dizze wrâld as frjemden tahâlde. Want jimme witte dat jimme net mei fergonklike dingen, lykas goud en sulver, frijkocht binne, Fan jimme sinleaze libbenswize dy't jimme fan âlder op âlder oerlevere is. Nee, jimme binne frijkocht mei it kostber bloed fan Kristus, dy't wie as in laam sûnder lek of brek. Hy is dêr al foar ornearre ear't de wrâld makke waard, mar earst yn dit lêste tiidrek is er ferskynd ta jimme bêst. Troch Him leauwe jimme yn God dy't Him út de deaden opwekke hat en Him hearlikheid jûn hat, en sa is jimme leauwen tagelyk ek hope op God. Jimme hawwe nei de wierheid harke en sa jimsels suvere om de bruorren en susters oprjocht leaf te hawwen. Haw inoar no dan ek ynlike leaf mei it hiele hert. Want jimme binne fan nijs berne. net út in fergonklik, mar út in ûnfergonklik sied, troch it libbene en ivige Wurd fan God. Want al wat libbet is as gers, en al syn hearlikheid as in blom yn 'e finne. It gers ferwylget en de blom falt ôf, mar it Wurd fan 'e Hear bliuwt foar ivich. En dat is it Wurd dat jimme as bliid boadskip ferkundige is. Haadstik twa. Dêrom fuort mei alle gemienens en bedroch, mei alle hugelderij, oergeunst en rabberij. Lytse poppen binne slij nei molke, sa moatte jimme slij wêze nei de echte geastlike molke, dy't net oanlinge is, om dêrtroch grutter te wurden en dêrmei tichter by it behâld te kommen. Jimme hawwe ommers al preaun dat de Hear goed is. Jou jim dan by him, de libbene stien, dy't troch de minsken wol ôfkard is, mar earste keur is by God. Lit jimme sels ek as libbene stiennen foegje yn in geastlike timpel. Wurd sa in hillich prysterfolk om geastlike offers te bringen, dy't God graach oannimt troch Jezus Kristus. Want der stiet yn in tekst, Sjoch, ik lis yn Sion in earste keur stien, in kostbere hoekstien, wa't dêrop betrout sil wis wier net beskamme wei komme. Kostber is dy stien foar jimme dy't leauwe, mar foar har dy't net leauwe jildt, De stien dy't de bouwers der útsmiten hawwe, dy is in hoekstien wurden, en, in stien dêr't se oer stroffelje, En in rots dêr't se oer falle. Se stroffelje dêroer om't se net nei Gods wurd harkje wolle. Dêr wienen se ek foar ornearre. Mar jimme binne in útsocht skaai, in keninklik prysterfolk, in hillige naasje, in folk dat God as sines oannommen hat om de grutte dieden te ferkundigjen fan Him dy't jimme út 'e tsjuster yn syn wûnderbaarlik ljocht roppen hat. Jimme dy't ienris net syn folk wienen, mar no Gods folk binne, dy't ienris gjin weet hienen fan Gods barmhertichheid, mar dy't dy barmhertichheid no krige hawwe. Bêste freonen, ik stean der by jimme op oan dat jimme as frjemden en tydlike bewenners jimme fier hâlde fan de sûndige begearten, want dy striede al oan tsjin jim wiere libben. Lit jimme hâlden en dragen ûnder de heidenen goed wêze, dan sille se, ek al berabje se jimme as kweaddochers, as se jimme goede dieden sjogge, dochs God priizje de deis dat Hy komt. Wit jim plak foar alle minsklike ynstellings oer, om't de Hear it sa wol. Wês de keizer earrich, dy't de heechste macht hat, mar de goeverneurs likegoed, dy't troch him stjoerd binne, om har dy't kwead dogge te straffen en har dy't it goede dogge te priizjen, want dat is de wil fan God, dat jimme troch it goede te dwaan it dom praat fan dwaze minsken it swijen oplizze. Hâld en draach jimme as frije minsken. Brûk de frijheid net om jimme ferkeardens goed te praten, mar om God te tsjinjen. Haw earbied foar alle minsken, haw jimme kristenbruorren leaf, freezje God en earje de keizer. Hússlaven, wit mei alle earbied jim plak foar jimme masters oer, net allinnich foar de goede en noflike, mar ek foar de minne. Want sa wint ien Gods geunst, as er, om't er mei God rekken hâldt, lijen ferneare moat dat er net fertsjinne hat. As jimme jim geduldich slaan litte om't jimme ferkeard dien hawwe, is dat neat bysûnders. Mar as jimme it goede dogge en dan lije moatte, dat jout geunst by God. Dêr binne jimme ommers ta roppen. Want ek Kristus hat foar jimme lit. Hy hat jim in foarbyld jûn, dat jimme yn syn fuotstappen gean soenen. Hy hat gjin sûnde dien, en net ien dy't oait in ûnoprjocht wurd fan him heard hat. As er útskolden waard, die er it net werom. As er mishannele waard, kaam er net mei drigeminten fanwegen, mar joech it oer oan God dy't rjochtfeardich oardielet. Hy hat persoanlik ús sûnden yn syn lichem it krús opdroegen. Sa woe er ús frijmeitsje fan de sûnden en ús libje litte foar de gerjochtichheid. De streamen dy't hy krige binne jimme sûn fan wurden. Jimme wienen as skiep it paad bjuster rekke, mar no hawwe jimme de wei wer fûn nei de Hoeder en Fersoarger fan jimme libben. Haadstik trije. Sa moatte ek jimme froulju foar jimme manlju oer jim plak witte. As guon fan dy manlju net nei it wurd harkje wolle, dan kinne se troch it hâlden en dragen fan har froulju, sûnder dat jimme in wurd hoege te sizzen, wûn wurde. As har opfalt hoe froed en from jimme libje. Jim sier moat net bestean yn uterlike dingen, yn it opmeitsjen fan it hier, it omhingjen fan goudguod of it oandwaan fan moaie klean. Mar jimme sier moat bestean yn in wier ynnerlik, yn it ûnfergonklik sieraad fan in stille en evenredige geast. Dat is yn Gods eagen kostber. Sa sierden ek eartiids de hillige froulju har, dy't op God hopen en foar har manlju oer har plak wisten. Lykas Sara om Abraham sizzen joech, mei't se him myn master neamde. Jimme binne har dochters, as jimme it goede dogge en jimme fan neat bang meitsje litte. Manlju, sa moatte jimme ek begryp hawwe foar jimme froulju en har as it swakke geslacht earje. Sy binne, likegoed as jimme, erfgenamt fan it libben dat God yn syn genede jout. Dan sil neat jimme gebedens yn 'e wei stean.

Want dêr binne jimme ta roppen om in segen te krijen. De Skrift seit ommers, Wa't fan it libben genietsje en goede dagen belibje wol, dy moat net langer kwea sprekke en leagens fertelle. Hy moat it kwea mije en inkeld mar it goede dwaan. Hy moat op frede oanstjoere en dêr al syn bêst foar dwaan. Want de Hear sjocht goedgeunstich nei de rjochtfeardigen en hy harket nei har gebed. Mar de Hear keart him tsjin har dy't kwea dogge. Wa kin jimme kwea dwaan as jimme alles dêrby opsette om it goede te dwaan? Mar soenen jimme lije moatte om't jimme dogge wat rjocht is, wat in gelok foar jimme! Wurd net bang fan harren en lit jimme net oerstaach sette. Haw foar Kristus as Hear in hillich ûntsach yn it hert. Wês altiten ree om oan elk dy't dat freget rekkenskip te dwaan fan de hope dy't yn jimme libbet. Mar doch dat freonlik, mei earbied en mei in goed gewisse, Dan sille sy dy't kweasprekke fan jimme goed hâlden en dragen as folgelingen fan Kristus, beskamme weikomme mei har kwealaster. Want as it Gods wil wêze soe dat jimme lije, dan is it better te lijen om't men it goede docht, as om't men ferkeard docht. Kristus is ommers ek ien kear foar ús stoarn foar de sûnden, as rjochtfeardige foar ûnrjochtfeardigen, om jimme ta God te bringen. Nei it lichem is er deade, nei de geast is er libben makke. Sa koe er ek nei de geasten yn it deaderyk tagean en har syn boadskip ferkundigje. Dat wienen de geasten fan har dy't ienris nei God net harkje wolle hienen, doe't Hy ferduldich wachte yn Noach syn dagen, wylst dy dwaande wie mei it bouwen fan de arke. Yn dy arke binne mar in stikmannich minsken, acht mei-inoar, rêden troch it wetter. Dat wetter wie in teken dat wiisde op 'e doop, dy't jimme no behâldt. Dope is net in ôfwasken fan 'e smoargens fan it lichem, mar it freegjen oan God om in goed gewisse troch de ferriezenis fan Jezus Kristus, dy't nei de himel ta gien is en sit oan Gods rjochterhân, nei't ingels, himelske machten en krêften har ûnder him deljûn hawwe. Haadstik fjouwer. Om't no Kristus mei syn ierdsk bestean lit hat, moatte jimme jimsels ek wapenje mei itselde betinken. Want dy't mei syn ierdsk bestean lit hat, dy hat ôfdien mei de sûnde. Sa'n ien besteget de tiid dy't him op ierde noch jûn wurdt, net mear oan minsklike begearten, mar oan wat God wol. Jim hawwe yn it foarige al genôch tiid ferdien mei te dwaan wat de heidens foar hawwe. Doe slieten jimme jim libben yn lossens, hertstochten en dronkenskip, yn sûpen en setten en skandlike ôfgoaderij. En no hawwe se der niget oan dat jimme jim net mear mei harren stoarte yn dy stream fan liederlikens en meitsje se jimme min. Mar se sille dêr rekkenskip fan jaan moatte oan Him dy't ree stiet om 'e libbenen en 'e deaden te oardieljen. Want dêrom is ek oan minsken dy't no al stoarn binne it bliid boadskip brocht, dat sy wol as alle minsken oardiele wurde soene nei it lichem, mar dochs lykas God nei de geast libje soenen. De ein fan alle dingen stiet foar de doar, Wês dêrom ferstannich en sober om bidden te kinnen. Foar alles moatte jimme inoar oan ien wei leafhawwe, want de leafde sljochtet in mannichte fan sûnden oer. Wês gastfrij foar inoar sûnder te krimmenearjen. Tsjinje elkoar, in elk nei de jefte dy't er krige hat, as goede rintmasters fan Gods mannigfâldige genede. Wa't sprekt, moat wurden fan God bringe. Wa't oaren helpt, moat dat dwaan mei de krêft dy't God jout. Sa mei God yn alles ferhearlike wurde troch Jezus Kristus, fan wa't de hearlikheid en de macht is foar ivich en altiten. Amen. Bêste freonen, haw gjin niget oan 'e fjoergloede dy't oer jimme kommen is om jimme te lotterjen. Wat jimme treft is wat hiel gewoans. Mar wês leaver bliid dat jimme sa oandiel hawwe yn it lijen fan Kristus, Dan sille jimme ek jubelje fan blidens as syn hearlikheid iepenbiere wurdt. As jimme ferhûnd wurde om't jimme nei Kristus neamd binne, wat in gelok foar jimme, want dat hâldt yn dat de Geast dy't hearlikheid jout op jimme rêst, de Geast fan God. Mar dan moat fansels ek net ien fan jimme lije as in moardner, in dief, in misdiediger of in oproermakker. Wannear't lykwols ien fan jimme lije moat om't er kristen is, dan hoecht er him dêr net foar te skamjen. Lit him leaver God ferhearlikje om't er dy namme draacht. Want it is no safier hinne dat it oardiel begjint, en wol by Gods eigen folk. Mar as it by ús begjint, hoe sil it dan ôfrinne mei har dy't net nei Gods bliid boadskip harkje wolle? En as de rjochtfeardige mar amper oan behâlden wurdt, wêr sil de goddeleaze en sûnder dan keare? Dêrom moatte sy dy't lije, om't God it wol, harsels tabetrouwe oan har Skepper, dy't stiet by syn wurd, en trochgean mei it goede te dwaan. Haadstik fiif. Ik doch no in berop op de âldsten ûnder jimme. Ik bin sels ek in âldste, ik haw it lijen fan Kristus mei eigen eagen sjoen en haw ek diel oan 'e hearlikheid dy't iepenbiere wurde sil. Hoedzje de keppel fan God dy't by jimme is. Sjoch derop ta, net omdat it no ienris moatten is, mar fan herten, lykas God dat wol. Net om der op skandalige wize oan te fertsjinjen, mar reewillich. Besykje net de baas te spyljen oer de minsken dy't jimme tabetroud binne, mar wês in foarbyld foar de keppel. Dan sille jimme, as de opperhoeder ferskynt, de gloarjekrânse winne dy't net ferwilget. Lyksa moatte jimme, jongerein, foar de âldsten oer jim plak witte, En allegearre moatte jimme ien en al beskiedenens wêze yn 'e omgong mei elkoar. Want, God stiet tsjin 'e heechmoedigen, mar oan 'e nederigen jout Er genede. Wurd dan lytsman ûnder Gods machtige hân, dan sil Hy op syn tiid jimme grut meitsje. Lis al jimme noeden Him op 'e skouders, want jimme geane Him oan it hert. Wês sober en op jimme iepenst, Jimme fijân de duvel strúnt om as in âljende liuw dy't ien siket om him te ferslinen. Ferset jimme tsjin him, stean fêst yn it leauwen, want jimme witte dat jimme kristenbruorren yn 'e hiele wrâld itselde lijen te ferduorjen hawwe. Dy God dy't alle genede jout, hat jimme roppen ta syn ivige hearlikheid yn mienskip mei Kristus. Hysels sil jimme ek folslein, fêst en sterk meitsje en jimme in hecht fundamint jaan nei't jimme in koarte tiid litten hawwe. Sines is de macht foar ivich en altiten. Amen. Dizze koarte brief haw ik jimme skreaun mei help fan Silvanus, dy't nei myn betinken in betroubere broer is, Sa wol ik jimme moed ynsprekke en jimme de wissichheid jaan dat dat no krekt de wiere genede is dy't God jout. Stean dêr fêst yn. Jimme sustergemeente yn Babylon docht jimme de groetenis, lykas ek Markus, myn jonge. Groetsje elkoar mei de fredegroet. Frede wês jimme allegearre dy't by Kristus hearre.